Кылыммыт сиргэтэнчэ кэлбит тыл да тыл. Бу кыыс оһоҕун сирэ дьаан оттубакка аҕыйах маһы киллэрбит. Хотой, кээй манна! Таһырдьа тахсаҥҥын маста хайытан киллэр! Сүрэҕит дьааҥҥын киһини тоҕороор гынна. Ычча да ычча!

Хантан ньургуһуннар булуомуй? Дьэ хантан дабыл? Буладаҕын! Баспытын аһыммаккын доо? Танаһын да чарааһа сүр. Муна тэнэ сылдьыам эрэйдэниэм. Сылдьаҕын! Тохтор олом суоҕа! Эн өлөр да күннээх буоллаккын эригин ким да һыммат. Баран ньургуһунна, уонна ньургуһун аһуох кэлме. Ме! Казинаны манна танар! Хантан булар үһүгүөн? Ньургуһуннар хантан үүммүттэр үһүө, бу билигин барар булнаҕын дии.

Сар! Саҕынньаҕым саһыллар, харахтарым хаар эбэ, кулгаахтарым куобахтар, мен охсунньойбун. Үрүн кэми соһуорга күн уотугар дьиримниир, тула өттүм тула хаар, чуучугуруур туналхаар, мин олунньуйбун. Онтон миэхэ кулун тутарга тымныы кыһын үүрүллэн, быбар кыыдаан кыйданар ыалгыр ыал субулатан чараас таары чараанылдан тиийэ кэллиммин куус устарыай. Ынныттан көҕөрөн ньургуһуннар тыллыахтара, оттуун мас Тыын сэргэхсийэн, оонньоон көрүлээн барыахтара. Салгын кэлиэ, сайа көрүө, салгын сыта саба охсуо, сүрэҕи-быары сылаанньытыа. Мин эһиэхэ кэлиэҕим, бэс ыйаа! Чэчэктэрбин ыраҕаһынан дэлэгэйдик бэлэхтиэм, хомуур күүстээх үлэтигэр от ыйыгар ыҥырыам. Сэлээн иккиэн тыалынан сэбирдэҕи хамсатыам. Урулатар самыырынан сири дойдуну аһатыам. Мин атырдьах ыйабын. Күндү күһүн, көмүс күһүн, тиийэн кэллиммин балаҕан ыйа буолабын. хоту диэкиттэн куһугулуу көттүлэр, эриэн-ситии быа хатан, эймэйэн, эймэйиһэр күөх хаастар. Мин алтынньы ыйбын. Куобах түүтэ хаар түһэн нуһараммыт налыйда. Холлох хоспох бүрүллэн, дойдум ньуура туртайда. Мин сэтинньи ыйабын.

Хайа, ол туох турарый? Кимнээх кимнээх баалларый? Хайа! Хайаларын оҕото! Тыбыс тымныы ойуурга сылдьарый! Кимҥиний? Томороон тымныыга тубугуна сылдьаҕын кыысчаан! Ньургуһуннарыгар дии сылдьабын. Хомороон тымныыга хантан ылараары гынаҕыны доҕоор, ол ньургуһуну! Хантан үүнэрүһүнүй тымныыга? Ийэм маачаха миигин бу корзинаны толору ньургуһуннаах кэлээр диэбитэ. Маны толорботохпуна сиэбэр төннүбэт үһүбүн Оо, дьал муусу иннинэ ыамыйа кэлбэт буоллаҕай дии Чэ, сөп, көмөлөһүөххэ даҕаны мөккүспэппин Тохсунньу ый олбоххун уларыс Оннук-оннук Бу кыыһы биһиги үчүгэйдик билэбит дии уонньуксуйбат да Оннук, оннук, оннук Ити наһаа сүрдээх үлэһит кыыс

Тыаллар, буурҕалар түҥэҕитхайдарынан үрэн биэриҥ! Мин олбохпун кулун тутарыйга биэрэбин! Эн кэмин кэллэ, инибит муус устар! Эн кэмин кэллэ, ыамыйа! Чарылыыр тыастаах үрүйэлэр чалбахтар көйгөрө халыйан, чыычаах аймах көйгөрө ыллаан ньургуһуннары тулуннарыҥ! Хайа, тоҕо сураҕын убайдарбыт биир чаас эрэ биэрдилэр? Онно!

Оҕом өйө диибин диэн, дэтэн барыанньалыыра таһар дэри турар, кэбиһигэ ону ылан барыанньалаан атыылыы этибит. Дьэ, оҕом сөпкө дэ, дэтэ ойуом. Таҥнан ол ырааһыйаҕа бар уонна туохха наадыйаргын барытын ылан кэлээр.

Ол уот көстөргө. Хата булбут быһылаах. Хыы, хата булла. Хая! Гороботур астый суох кебей бол! Хаяларын аҕата киэн кэллэ! Хайдах хайаларын дьэ? Бары манна мини биир көлөһөдден эһигиттэ биир корзина Ньургуһун ылбытын эми оннук бэлэх ылыахпын баҕарабын. Ene дьиэгин билэбит. Онтон эйигин отой харахтаан да көрөллүкпүт. Эн тоҕо биһиэхэ кэллиҥ? Хайдах тоҕо да тоҕо хайдах хайдах бэлэх ыла кэллим батта. Мин хас биирдигититтэн билигин бэлэх ылыахтаахпын. Кэкси! Айатуох болбутаҕа тайба! Мин эйин кытта кассаппаппын мин эйиэхэ олох наадыйбаппын, миэхэ хайыҥ ыйдар наадалар. Балаҕан ыйыттан, туоһаммыт оҕурсуу, дэс ыйыттан, үрүҥ тэллэйи, от ыйыттан буспут дьэдьэн ылыаҕым саамай улаханнарын алтынньы ыйтан. Бэйи тохто, уоскуй! Саас иннинэ сайын кэлбэт, кыһын иннинэ саас кэлбэт туох буолбут кыысчааный? Оҕон ньапсаҥарыма эн мин эйиэхэ олох наадыйбаппын эн кым тымныыгын эн кыһынын тымныы тыаларыгын Көрдüm onu. Дьоччотугар Минэйигин

Отут биир күн мин баһылыаҕым күүппүт күммүт, кэтэспит кэммит тиийэн кэллэҕэ буоллаҕа доҕоттоор! Уруйсар!